Hemmäňize salam. Türkmençe Flutter sapagyna hoş geldiňiz. Ilki bilen dogry bir karar alyp täze zatlara başlandygyňyz üçin begendim we sizi gutlaýaryn. Indi bolsa gysgaça özüm barada aýdyp geçeýin. Men Baýramgeldiýew Nawruz, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Mizuri ştatynyň Kanzas Sitida University of Missouri, Kansas City uniwersitetiniň elektrik we kompýuter inženerligi bölüminiň ikinji ýyl talyby. Bu wideonyň düşürmegiň esasy maksady bolsa, nirden öwrenendigiň barada we nähililik kursuň meýilnamasynyň nähili geçjekdigi barada sizi üpjün etmek üçin bolar we kursy Käbir wideolary men şol kursuň üstüne diňeje sesimi ýazdyrjak bolýan, ýagny käbir animation wideolary bolar, sapagyň ähli düşündirişi hem-de installation wideolary, setup wideolary bolar, şonuň üstüne diňeje sesimi ýazdyrjak, sebäbi has amatly bolar we maňa-da ýeňil düşer. Muny men diňe saýty et etmek üçin, ýagny ogurlyk däl-de, size özümiň ýaňky storsny görkezmegim üçin düşürilen bir wideo bolar. Hany-da geliň, wideoya girişeliň. Ilki bilen web browserimizde Chrome-da meselem AppRiver diýip ýazmagymyz gerek bolar. AppRiver. Co diýen meselem şular ýaly bir sahypa çykar. Ilkinji şoňa basyň. Indi bärde, meselem, men logout edeýin. Sizde hem kim gidem şular ýaly bir zat geler. Bu gelneje aslynda machine learning kurslaryny öwretýär, app design course, app marketing her hili kurslary öwretýär. Biziň öwrenjek esasy maksadymyz bärde Flutter bolar. Meniň öwretjek zadam size. Indi bärde men login etýän, siziňki sign up bolar. Sign up edeniňizden soň size bu Fluttery umumyda okadar. Indi başga sapaklaryň bahalaryny göreliň. Meselem, Complete Flutter diýär. Meselem, şunuň bahasy togsan dört dollar. Görşüňiz ýaly, Udemy-ýe gitseňiz, meselem, şul togsan dört dollar, ýöne bul özüniň sahypasynda, meselem, bärde gaty arzan edip berýär. Indi geleliň More Courses diýeris. Görşüňiz ýaly, More Courses-a bassaňyz, meselem, ýaňky togsan dört dollarlyk bahaly kurslar on dokuz, on dokuz, on, on, on dollar özüniň web sahypasynda arzanjyk edip berýär. Indi biz haýsyny öwrenýäris? Men MyCourse-a gitjek. Introduction to Flutter Development diýýär. Dogrymy? Indi syllabus şular ýalak bolar, ýagny meýilnamamyz. Ilki bilen şul wideolaryň üstüne sesimi ýazdyrjak, bärde Flutter näme barada we e, onuň gurluşy barada aýdyp geçýän. Olaryň üstüne men diňeje sesimi ýazdyryp, size düşündirip, türkmençe düşündirip berjek. Biz bu kursy gutarýançak azyndan bäş ýa-da alty sany application ýazan bolarys we şu taýda sertifikata gitsek, meselem, bir sertifikat berýär, ýöne bul ýarawly bir sertifikat diýip biljek däl, bul prosta höweslendirmek üçin aslynda bir adamy, ýöne umuman eliňizde garaz okadym diýip bir sertifikadam bolar. Garaz, biziň kursumyz şular ýaly bir zat, muny wagty bol, hä, Eger-de iňlisçe bilýäniňiz bar bolsa araňyzda, şul kursa girip şu taýdan iňlisçe öwrenmegiňizi maslahat berýän sebäbi ol özi gowy düşündirýär hemme zatlary her bir detallary jekme jek girişýär şoň üçin iňlisçe bilýänlere strongly advised şu taýdan görmegiňizi maslahat berýärin iňlisçe öwreniň eger-de iňlisçe bilmeýäniňiz bar bolsa meniň bilen birlikde türkmençesini indi şul kursuň türkmençesini öwrenip gideris at briveri dot ga. Sahypamyz ýatdan çykarmaň. Onda kurslara başlalyňmy? Indiki sapaklarda görşäýjek.